ha khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na vanhu vo hlaya nyana a va nge hi kombela mi pfa mi endla contact mi ti humese xikandza. hi kota ku mi vona kahle hi ku he kun'wana loko hi hlangana na n'wina ho twa hi voice hi chava no mi xeweta va ku hayi kun'wanyana hi chava no hayi khomani la mi ta kuma sikisi kumbe hayi mi ta xava cold drink mhaka hi leyi leyi ni nga ta vulavula hi yona ka siku ra namuntlha. ku na mhaka liya ya ku vanhu va huma switandi or munhu a huma xitandi or kwala kaya kwala a nga tswaleriwa kona xikavana xi nga kona ivi a ku hayi leswi swi nga so ni nga na swimalana nyana i nge ni extend-a yindlu kumbe i nge ni wisa yindlu leyiwani ni aka hi vuntshwa kumbe hayi le xitandi xa mina i nge ni susa yindlu ya mavayivayi or ximbindzimbindzi or xin'wana na xin'wana or two room or mukhukhu. A ni ma swi tiva ku yindlu yin'wana na yin'wana ku va yindlu yi tiya yi sungula kwihi ka foundation. Se ku na leswiya swa ku loko vaaki lava hi va tholaka va tile va fika va hi celela foundation ivi ku huma misava yaliya va kota ku chela xilebe laya ivi switina swi kota ku humela handle. Mi va careful hi mhaka ya misava liya. misava leyi a va celaka lahaya ivi va yi humesaka. Ku na valala va tirhisa misava liya ku va va stop-a swilo swa n'wina ku swilo swa n'wina swi nga fambi loko mi ri ku akeni ka tiyindlu. Ku na vanhu van'wana sweswi ni nga ku vulavuleni, va veke timali eti-bank or munhu i tlanga swilo leswi a swi tlangaka wa ku hayi ni lava ku aka yindlu. ivi ivi yi sungula ku aka yindlu liya ivi yi cela foundation ivi navusiku va lala va ta va fika va nusa misava loko va lala lavaya va nuse misava liya hi to vona a wa ha yi ya xava tisemende se munhu i xava swi swin'wana swo hambana na leswi a fanekele a swi xava ku va aka yini a aka yindlu ya yena because valala va fike va teka misava liya va yi tirha va yi va yimisa tipulani ta wena. ku na van'wanyana mi kuma ku va na mali bank i ti byela ku a ni la ku ta ni ya sungula ku xava swilo ka bleeding material, ivi se loko a fika kwihi a fika molweni or a fika dorobeni hi loyi munhu se la ni ta gumbagumba hi vo ma fifty thousand or munhu hayi wa swi vona ku hayi ni famba hi movha ya kahle movha ya mina a yi na problem ni fanele ni aka yindlu hi loyi munhu loyi a ya xava yin'wani movha yo fana na liya because of what a valala va ku rhangele kwihi va ku rhangele emahlweni. That's why mi kuma ku van'wanyana loko va lava ku aka tiyindlu, ku na ndhawu leyi va yaka kona. Swi ya hi ripfumelo ra vanhu, a ni van'wana hi pfumela ka ripfumelo ra xintu van'wana hi pfumela ka ripfumelo ra vukreste. A ya a ya lavisisa ivi va n'wi byela ku hayi yindlu ya wena famba ya yi aka mara rhanga i tirhisa swilo leswi, fika i haxa swilo leswiwani. Kumbe hayi loko lava vo aka va fika va cela lahaya va ri ku celeni, ivi loko va hetile kumbe va nyamalarile va fambile na sala i chela swilo leswiwani ka foundation. ma ni twisisa? Ivi a hi nge yindlu ya hela se yi kahle a va ku pfalanga, ku yindlu yi nga heli ivi va ku endla ku yi fika makumu but i swi tiva ku loko yi fika kun'wanyana i ta kuma kwala kaya se ku sungula ku va na problem, ku tshameriwa ku vabyiwa namuntlha ku vabya loyi mundzuku ku vabya loyi tanihileswi risimu ra dokodela ri vulaka swona ra doctor Thomas Chauke because of what va swi tirhe kwini ku ri loko mi fika mi. tlela ka yindlu liya mi tshama mi ri ku xanisekeni, ivi vanhu va matiko va ku hayi vanhu va muti luwa va ake yindlu yo saseka njhani but hayi vo nghena swibedhlele va huma, va nghena titliliniki va huma. It means va dlaye munhu or va ake yindlu liya hi rifumo ra ngati, kasi a hi swona i valala va nga rhangelela ku n'wina mi nga tleli byi nga khomi vurhongo lahaya ka yindlu liya. I valala va nga rhangelela va fika va nusa misava liya va ya va ya yi tirha. ku yini loko i hleketa ku aka yindlu miehleketo yi jika yi nga ha aki yindlu. Se ku kota ku swona swilo leswiwani ku papalata swilo leswiwani vanhu va ka hina a hi yeneni hi rhanga emahlweni hi nga pfumeli valala va va va va va hi rhanga emahlweni a swi khathaleki ku wena i aka yindlu ya njhani. ma ni twisisa? Loko i lava ku aka kwala i lavaka ku aka kona kuma vanhu va fika va ku haxela va ku tirhela ndhawu liya, tin'anga ta xintu ti kona, vanhu va tikereke to hambanahambana ti kona. Hambi vo ta kwala mutini wolowo va fika va veka xikhongelo ku khongeriwa ku endliwa xikhongelo xa vamanana, ku rhangisiwa ku rhangisiwa ku ntirho lowu wena u lavaka ku wu sungula wu famba kahle. Hi ku vanhu vo tala sweswiwani va le ku xanisekeni a va tleli ka tiyindlu leti va nga ti tlela ivi se vanhu va va pumba vuloyi va ku munhu i ake yindlu liya hi mali ya swi yini yini. ta swi a nga tleli kumbe i dleye swimanimani ta swi a nga kasi a hi swona va lala va rhange emahlweni ivi van'wani va ku hayi a ku ri ra yini o nyanyuka a ku ta yi kota ximbidimbidi lexi hi lexiya xa n'wi tsandza xa n'wi tsandza xi pfula tano ya n'wi tsandza two room or ya n'wi tsandza five o nyanyuka kasi hi vona va nga rhanga emahlweni ku yini swilo swa wena swi endla swi stop dankie.